Mondo amosu godo e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni Yesu opaki. Uh, Mosou, Amosou, I'm doing a chain or a series of some teaching here, and I felt it necessary for me to use our mother tongue

duong' gi pak gi nyalo gi teko gi loyo dog ni Yesu. Adwa dhi nyime kod wuoth abidha, wuoth mochanore, wuoth abidha. Gima chando ji kabisa en ni ji dwa ni wuothie wach Nyasaye mana ka joma wuotho akia ni wuotho nade nikech gimoro ka gimoro nigi kabind wuodhe gi kabind tije gi kabind kako dwaro gi kabind kake dware gi kaeto winjruok bedo adwa somo mumbe ariyo kende kaka ok ajosomo mumbe mang'eny to modong' abiro wacho to abiro timo ma kaluwore gi kaka roho maler ochika chakruok chakruok ariyo matindo uh, chakruok apar gabich sore abeg you mm, uh, chakruok madongo apar gabich matindo chakre apar gabiriyo gapar gaboro kendo notimore ka chieng' nopodho mi piny noyuso ne Mach madung' iro kod meny maliel nokadho e kind lemo mag ring'o. E ndalono Jehova notimo muma gi Abraham kowacho niya, Asemiyo kothi pinyni nyaka ora Misri, nyaka chopia ora maduong'no, aora mar Yufrata. jo-Keni gi jo-Kenzi gi jo-Kidomon gi jo-Hiti gi jo-Perizi gi jo-Ferim gi jo-Amor gi jo-Kanan gi jo duto Nyasaye nowuoye. Achaka som e kitabu mar Amos mar Amos Kitabu mar Amos, Amos uh, uh, sula adek, Amos sula adek ema dwa nasom piyo piyo mondo wadhi eh, kodi adwa ni winji kamoro ka problem ma ma ji nigo ahinya ahinya jogewa ma winjowa thothgi ok chik itgi kuom weche ma Nyasaye okelo bang' kata dakika ariyo ng'ato iyudo ka donjo to wuok to ndiko gimoro kanyo to wuok kae to paro ni mano timo tim maber to kare otimo tim marach samoro mae mesej ma Nyasaye omiyi inyalo kawe Ruoth nyalo yawonigo malach michak ikonygo jomoko be. Koro bed abeda piny winj wach ka ok idich. Mm, ka ok idich to bed abeda piny winj wach kok kamano to bang'e ibi chak iduogi to iwinj wachni mong'ith modimbore nikech magi ok wecha wecha Magi wach ma Nyasaye ochiwo e ndaloni mondo wapar ne ji, wakonygo ji, nikech wach Nyasaye to ngima kendo tiyo. Muma wacho e Amos adek adek niya, ji ariyo nowuothi kanyakla mak giwinjore koso? wawawe gi kanyo ong'eny ni koro gimomiyo adwa wuoyo adwa puonjo wach wach madwa puonjo Peter Pilate uh, ah, Susi Paul erokamano e piny jo Germany akia ni in Frankfurt Hamburg kata in Berlin kata in uh, uh, whichever city welcome my dear warwaki kabisa e nyako manyono piny ma ong'eyo injili aseneno kaka ing'e injili gini ing'eyo Gini Nyasaye nyaka ritie kendo Nyasaye nyaka miyi olembe mabeyo uh, komedo mbapi kendo medo lochoni e weche te nikech Jehova Nyasaye ni kodi Susi Paul mm, agwedhi gi gweth mogundho mm, agwedhi gi gunde gunde gunde gunde mag gweth kendo awacho ni Bed nyako mogwedhi. Ruoth Jehova Nyasaye mondo otimni maber moloyo kaka osetimo. Omed yawo mbapi. Peter Pellet, ago erokamano. Wuoth abidha, wuoth achana, wuoth mowinjore. wanie wuoth we are in the walk of faith nyocha wacho e part 2 gi part 1 ni wuodhni ok opogore gi wuodhe mamoko nikech en wuoth moluongie ji ma ok wuotho wuotho ma ng'ato chano kende owuon ni odwa dhi wuotho to seto yore ne modwa dhi go wuodheno ma wuoth moluongie ma ng'ama oluongie ema nyisi kaka idhi wuothe ok kendi kod pachi gi riekoni kendo nyal wachoni nyocha wachoni niya wuodhi ni ibatise ji kosebatisi kae to koro ikawo kit ng'at manoluongi cha koro uchalo kode uchako kode wuoth mana kaka mos nasomo ni wacho ni ji ariyo ok nyal wuotho ma ok owinjore ji ariyogo nyaka winjre winjruok en niya ibedo piny tinyisi gi ng'ama oluongi ng'ama owaki wuoth cha tiwacho gik miongego tomiyi embe owacho gik modwaro kuomi kendo iwacho ni iyie timo mano miluongo ni singruok kendo waneno ka ibrahim katera ka nochako wuoth gi jehova nyasaye nyasaye manochwe piny koda polo okono ibrahim kokone mondo ong'ade chiaye moko to ng'ado ng'ado ng'ado kanyo to wawe matin nikech kanyo winjo tek chiemo naler chieng' moro to bang'e ka nogik godhiambo moma wacho ma koro ang'ich welo ogik to nyasaye nosieko kod wechene ma nodwa ni mondo koro otim ka mudho chako gima lil to tuch kod mieny kae to ochako wuoyo kod ibrahim Okodo Ibrahim ni winji piny ma intie ni ami wanyisi wuoth ma wadhiye ni ma moluongwa bwa wuothoni gimoro amora kamoro amora mwanyono ng'ata ng'ata moro amora mwaromogo nitie sababu nikech oluongwa to kodwa kuonde mowuothe koro ok wawuoth kuonde ma wan ema wadwaro ok warire ok wachun wuoth mondo jomoko ne kaka wawuotho to wawuotho ka wadhi mana kuonde ma wuon wuoth okonwa ni mondo wadhiye to kuonde wadhiyego owacho ni omiyowa kata wayudo tabu e yo kata warom gi jomoko ma ok dwarwa to kata kamano nyasaye moorowa kuomu mano emomiyo ka wachopo ka wadhi e wuodhno ng'ata ng'ata ma waromogo kata obed ni oduong' moloyo mount kilimanjaro kata obed ni otin moloyo ang'ino to kata kamano nitie gima nyasaye omiyowa wiye ma nyaka wawachne nyaka wanyise nikech ne wawinjore gi wuon wuoth to wuon wuodhno emochweyo oxygen to wuon wuodhno emomiyowa lewni to wuon wuodhno emomiyowa ring'o to wuon wuodhno emomiyowa remo to wuon wuodhno e wuon choke to be en e wuon pi manie dendwa agone Yesu erokamano. Koro waonge gi luoro nikech ng'ama oluongowa, Muma wacho ni ng'ama oluongowa no en kod teko mar chopo gimoro amora momiyo oluongowa. Koro wanie wuoth ma wuodhno nyaka iwuothi abidha nikech ok ichane kendi wuon. Iwuotho kaluwore gi kaka wuon wuoth dwaro. Ji mang'eny sani loso yoregi giwegi. Muma wacho mok adhi somo Jorumi apar chakre matindo achiel ni alamo Nyasaye mathoth. Mano Paulo wuoyo, alamo Nyasaye mathoth ni mondo jo-Israel okwo. Mano e gima chando chunya ni mondo wargi, nikech giseketo chunygi kuom luwo wach Nyasaye to gilose giluwe mana kuom chikegi giwegi to gikia yo manade ma Nyasaye bede winjruok kod ji. Ambe yie Mm, ambe yie ni kata kamano itemo ni titemo mondo iwuothe wuodhni ti ok iwuoth abidha iwuothe gi timbeni ma in ema ihero jomoko wuothe gi kwechegi ma ok kweche mag warruok owuothe gi kwechegi mag anyuola jomoko wuothe gi kwechegi mag sombegi owacho ni an somba kaka chalo ok anyal wuotho gi ji ajiya an ang'amo an ng'amo digri adwaro jayalo man gi digri mano mana in mano mana in mano mana wuoth michano ma gweng'u to wuodhwa ni en kata mana ng'ama gumbaro eh, masogo yoyi miluongo ni odiango abuk thuondo robo wuon wuon wuon makia abachada to nyasaye okele ni wuotho kode ibiro neno kaka nyasaye no biro timo ne odiango no biro timo ne uh, no, ja, ja, ja, mm, uh, nyaro yore no kata ober mana nyar uh, kiang'owa okiare to, to ka sama noluongo yesu kristo manobatise oluongo warruok moyudo warruok kaeto obatise gimomiyo nawacho batiso kanyo let me back back eh, back down a little bit mondo aler gimoro kanyo sane piny thurwa ka wan kod chama chama chama chama kendo sane temperature mar siasa oseidho odhi ma temperature mar siasa no jomoko osemiyo blood pressure jomoko be osefwenyo ni ni sikari ni kodgi jomoko be osefwenyo ni jomoko thung'o gi mok gi ywe to weche ma gitiyogo gin na weche mag batiso mag chama iwinjo ni yang ok ng'ane nyal chandowa e chandwa ni en nyoro biro nyoro to wan chama ni jiringo weye to wan wabeda beda wan chama tiende niya gima batiso ng'ate chama en eh, bedo jakanyo no mar chama gino batisa iwinjo kenyo bok wacho ni one one life members mag chama ni kendo kowuoyo to owuoyo chama to owuoyo kuom jatend chama owuoyo chama to owuoyo kuom jatend chama kor ka bang'e ochako wacho gik ma chama no

laws and polity, yes, which produce policy of a political party or grouping. Koro wan be wuodhwa opogore. Hmm? Wan be wuodhwa opogore. Wan be wuodhwa wan gi jatendwa. Eh? Jesus Christ quote and quote. Ni en ye jatendwa kendo kobatiswa kode to wachopo thone. Kae to wanyiso chierne ka wayie kaeto wachako wuoth kaka en emonyisowa to kawuono wan gi joma odonjo e moko muma wacho ni ne gidonjo luchuru gidonjo gi eiye nambewa why ni mondo gibi ging'i ane thuolo ma un go koyudo gap ni nitie gik moko ma in be ok iyiego to kata kamano in e wuodhono bas ochako tiyo kodi iwacho ni bas ni ato to gima ng'eyo ang'e ma yesu kristo ruoth modongo to we nyisa an ang'e gima ng'e nadhi e ngima we nyisa kaka rwakora we nyisa kaka lemo we nyisa kaka chiwo we nyisa kaka mano iriambo wuodhni ok inyal sete gigeni wegi nikech wan wuodhni wanie ji wer mondo iwerore to ji ne kia mining'ne winjo ka wacho niya ni ni, uh, ni, ni wanji ariyo kende wanji ariyo eh, asante sana bwana asante sana sisi tu sisi sisi wawili mano ne kata kane ok gichopo kuonde moko kaka in tindi lokori ming'eyi ineno ni ne giwero marach to en adier joka ne wero wende singruok ni ng'ama gin go no ok odew gima jaode uh, opingo e warruok ma owuotheno ok odew gima joyalo moko pingo ok odew gima jopog dinde moko singo ok odew en gima ong'eyo ni en gi yesu to yesu no ema ochako mondo owuothgo koro gima kelo ne kwe en ni gimoro amora ma yesu owacho totimo ok niya ne wacho kata obedo niya ni muma wacho lakini wato dinwa wacho kama wan kata obedo ni, ni muma to wacho lakini ka nyadhi amerika or ka nyadhi kia kure eh, or china to ayudo ka jochina ka bimana jolemo to moko madho mana ndawa moko be madho mana kong'o moko bende chodore achoda moko be jowuoyo yes moko be jowuoyo wa perka koro iwacho niya ok ochuna nikech ayudo niya ok ng'ato nyal ng'ado na ni ukona ni anan jowuoyo ok anyal lemo moro ni kia ne ochweya ga to ok anyal lemo moro be gapana gima en niya ni nyasaye kiseyie mobatisi tichako wuoth tiluongo niya you walk in the newness of christ koro gik modong' modong' ma wabiro chope bang'e kapuonjo wachni en niya ibrahim katera nyasaye onyisa ni winji adwaro ibiro wuotho koda pinyni amiyi koro pinje duto ji duto oganda duto dhok duto biro luongi ni in mogwedhi koro singruok mano namba machielo ma nyaka ibedgo e wuoth we wuoth awuotha nus eh? gimomiyo kata nyiri moko jomoko wuondogi to wegi wuondogi to wegi wuondogi to wegi nikech gima ne giketo ni mane giketo kaka singruok ok timgo singruok nindo ok timgo singruok nyodhruok ok timgo singruok Yesu paki singruok itimo gi weche malong'o weche malong'o man gi tiendgi weche ma kata nyo wacho nyoro to pod onge ma kawuono kata owache kiny to pod ongima kawuono tiende niya yesu kristo achiel nyoro tinende nyaka chieng' be ing'e kit yesu kit yesu en niya kanyo mologo jochien en ni kata wach moro oomo mane nitie kapok ochweyo piny to wachno nitiere to elore wachno ngima ochala chala kaka nyochalo nyoro cha e kaka wach no pod ngima to kawuono to koro lich to kendo en onyalo omo wach makiny mokelnigo ma wachno chal mana ka gima ning'eye to pok ichope koro kanyo yene satan ok chopie satan onyalo bedo nyonyoro to kite moko ma nyoro nyalo ruenye to ka en kawuono to kawuono no to ohidho miriambo mok ber ber to kiny ting'e ni satan kia satan nyalo mana ng'eyo weche moko matin mar kiny kaluwore gi experience ma en go chien ng'a mong'eyo weche ma kiny kamili mong'eyo weche ma kiny kamili mag dhi e ngima Yesu apaki. Nano emomiyo joge Satan moko ka gikoro to ok ginyisi niya ni ibiro dhi e ngima kendo ok ginyisi niya in koro wari kendo ok ginyisi niya irito wa nyasaye ibiro winjo kokori kokori niya ng'ato lawi dwa negi ah, mm, kiny ne yud gari kiny ne yud mtoka korne no ok omakore gi ngima kata bed mani gik mowacho nigo nyalo bedo adieri to olieka lieka To ng'ama mondo chopnie e ngimani ma kiny monyisi niya, sama wuoyo kodi ni koponi ruoth obiro, tanena nena ke chunyi onge richo idhi e ngima koro kanyo satan ok wuoyi nikech satan hey, praise the lord kit nyasaye ing'e en kid adi walemigo kisungu maler mondo iwinje matin mm? the three characters of god attributes

ma wan go eh? god knows them nyasaye ong'egi nyasaye ong'eyo ong'eyo that which you don't know no wonder muma wacho e isaya niya muma wacho muma ni kama fupi eh, kama rieko ni ogikeno ni ema fup nyasaye otimore nade ochakore koro iwinjo mago gik ma satan ongego satan is not omniscience the devil is not all knowing Yes, what he knows is very limited, and what he knows is, is, is based on the informations that you give to him. Nitie informations moko ma wan mwamiyo jachien. Yes, mano momiyo jomoko penyi niya, ah, nyingi chakore gi awinjo awinjo aneno e kiang'owa odwaro mondo imiye information mondo connect go e diere kanyo to nyasaye to chal kamano nyasaye to chal kamano nikech sama ne ichaka chaka nyingi ni pum to nyasaye ema nomiyo jonyuolni kaachiel koda uh, in ma ka nyingi no nobedo to iwinjo ka nyingi no nyingi no kende o create character kuomi miwinjo winja mano kit nyasaye yes koro kite no satan onge go

to en Europe to en Africa to en Asia at the same time jomoko ogwedho jomoko ochango jomoko kendo jomoko uh, ikendo jomoko go ohala jomoko nyiero jomoko be koro dware mondo konygi e dier nam ka gidwa gidene to kidono satan onge go emomiyo obedo ga namre meeting meetings ne mobede kae to ooro mana joote ni ooro mana joote ni dhi ulim ka dhi utim ma to utim ma gi ma gi ma gi ma gi ma emomiyo Yesu ne wacho niya kik uchandru ka satan oketou e bura kata komaku moketu e bura kik ichandru gi mibiro wacho nikech roho maler ma en kita biro miyo in an instantaneous Okaren, something will just happen. Kamoro amora ma in nitie to ikwayo ni mondo Nyasaye okonyi kata wari, ok ni koko tero file ni kamoro kor kiduogo gi file ni mm -mm. kite mar changa, kite mar warruok, kite mar konyo, kite mar nitie, nitie kite mar nitie. His character rover mm, conspicuously uh, display and exhibit his power is everywhere at the same time. So I'm talking about the Almighty God. So wuoth abidha ka ng'ato wuotho abidha to gige Nyasaye go ni kuome kendo ne Okay, you don't have to be tensed in order to to mondo inyisi niya ni an koro sani an koro sani ah, dingi ni ok adwa kada nyalo mang'eny bro ma ero maler ah, ting'o maiti kaka di jomoko ne wacho chien kuro ni mondo iwuoth abedha chal gi miting'o maiti gi miting'o ni en gima delicate en gima warruok ok delicate warruok teko ne ng'eny jowadwa wuotho abedha oting'o warruok titing'o yes Iting'o gima piny neno ni yom yom, titing'o gima piny ok nyal mayi. Ok onyal mayi. Ok nyal mayi go kata profesa ma biri biro challenge, ok onyal golo warruok kuomi. Koro wuoth abidha. Koro ji ariyo ok nyal wuotho ma ok owinjore. Koro gima kelo gini mondo obed motegno mana kaka nochako gi Ibrahim katera wuoth. Yes. Ochalo ng'ama obatiso Ibrahim kae to tere mondo koro tim kode misango tim kode gimiluongo ni singruok warruok ok inyal wuothe ka ok isingori gi nyasaye be momiyo nitie gik ma in ineno ni magi ok ineno ni mago mag nyasaye ng'ama osingore e nyim nyasaye ong'e ni gimoro amora ma en go en mar jehova sama nyasaye odwareno ema otiye ok mano emomiyo Um, joma osingore ka wuoyogo joma osingore ka wuoyogo kata ka puonjogi kata kanisa ka puonjo yes ok atugre ni koro akawo muma ni koro adwa puonjogi koro kadwa puonjogi kia chiwo koro kadwa puonjogi kia ywak koro kadwa puonjogi no kanyo ka ageya geya to mano bro maparo ni nosingore ruoth nasingore natini ruoth nasingore nawuoth kodi mm, amena en singruok ma kata in kendi Kamoro amora midhiye tiwacho ni nasesingora ni nawuoth maler, nawuoth makare, nawuoth achana, nawuoth abidha e nyim jali. Ok aloki kata onge ng'ama nena nikech ang'e ni kama antieni. I'm in the company and in the presence of God. I'm in the presence of the Holy Spirit. So they watch over me. Whether no, somebody that I know is absent, they are not seeing me, but Gima ng'eyo ni Nyasaye ni koda. Jowadwa dhi winja. Koro wuoth kedwa wuoth abidha. Singri. Singri. Nikech nitie jomoko wacho niya, oh, ok adwa singora nikech mano aketora e, e jela, abiro singora e gik mok anyal. Nikech ok inyal, nikech gini nidonje thuru yiend ambewa. To ng'ama ne ok odonje thuru yiend ambewa, mane ruoth oluongo, to ruothno koro ni singri, nikech singruok to ng'eny. Kata mana pesa ni midwa tere bank, nyaka isingri nikech nyaka iyaw banki no ibiro yudo ka gima isingorigo kanyo pichani ni kanyo uh, signature ni ni kanyo namba ni mar sime ni kanyo adresi ni kanyo koro ka chiwadesei manyiso ni isingori gi jobank ma ka ng'ato nono odhi gi signature ma fake ogolo pesa to ka joka chuli githuon gi chergi kendo gibiro chuli gibiro chuli ma kata kata bank nowang' gi pesa ni to singruogi cha gi bank cha nitie kendo inyalo nyiso ni e kaka sama wan kod Jehova Nyasaye ma wawuotho kode wayie wuotho kode kaka noyudowa ma nonyisowa ma weche ma nowachonwa ne wayie ni wanatim nyasaye kono jo-israel ka musa otelonegi musa ochung' kamoro moting'ore kanyo mochako bedo alta migero moting'ore to kaeto musa nosomonegi weche nyasaye yesu paki to ne giolo niya nie gima jehova nyasaye owacho wayie kendo wanatim Duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odog ne Yesu mag abich. Iwinja? Koro kidwaro mondo iwuothie kapok ichope key one key two key three key four anyalo miyi kiygi tamiyi kiyi mar safe kama okane gige mana joma osingore ema omi safe mar kano gigo to in amiyigi tamiyigi ah, from where amiyi kiyigo from where Ero kigo tami kende kram giwi ibiro lemo ibiro timo gibiro ne binding and losing itimo binding kata satan ne ni chalo wuot sekewa kata satan ngiya ngiya rocheria yes gik miwacho go tadieri wuot sekewa ne satan okono ni Paulo muwe kuome no wang'eyo Yesu Kristo muwe kuome no wang'eyo to un uae dhot mane

for that prayer manidhi ne adhi e bungu nidhi lemo manidhi ne adhiya biriyo gi kech ndalo ang'wen ndalo abich ndalo piero ariyo gachiel kor kiae kirach moloyo ya kanyo gi alsas ya kanyo gi kiang'owa nikech nidhi kanyo ka ok nidhi gi singruok Ee, ni idhi adhiya kanyo ni idhi adhiya kanyo to dok gidhi kang'o dok gidhi gi singruok to kini kaw singruok mag Jehova Nyasaye muma wacho ni ka un winj wechegi kendo un wiye mar luwo chikegi to an Jehova Nyasaye nagol nitie gik ma wetemo ni mondo igol gi teko ni wegi nkota mi to kare dhi muony Panadol eh? to nitie gik moko ma ok inyal dhi gi tekoni wuon ni mondo itim ok ginyal wuok yes to kitimo gik mondikie bug singruok cha ma in go machalo constitution mari kata chalo document mari policy book mondikie wecheni ma in bende go e signature mano momiyo wayie niya ayie gi muma ni en wach Nyasaye kendo weche manie iye gin weche Nyasaye onge makosa kod muma an ema nyalo bedo gi makosa winjona manyalo bedo marach to nyasaye yawo pacha gi riekona mondo awinj wach ka wach mondikie muma mapok achope ruoth konya mondo achopie mondo awinje tiendgi to ok ayaw muma ok ayaw ng'wech kata lweny kod muma kata maka men gi muma kaka petro wacho ni paulo wadwa e weche moko nyasaye nomiye matiendgi tek ma jomoko ma ok osomo muma no eh, ochako lweny gi muma gi igo

praise the name of the living soul don't rest the bible kik yaw mm, iluongo ni miereka kik yaw amen gi muma muma ne wacho kama muma ne wacho kama muma ne wacho kama muma ne wacho gimisingorie yeso paki bisingorie chalo ng'ama ong'ado insurance policy mar ajali kata mar mach kata mar ngima kata mar ang'owa kata mar osiptal ok ichandri kise sama nosemiyi gi kama nisesomo in koro inage kad kamidhiye kata in gi kad mar aon kata in gi kad mar ee kata in gi kad mar kiang'owa i kadi ni no to gi signature di midwaro to gima idwaro araka awacho niya yesu paki nyasaye mondo gwedhwa biro biro gi part 4 covenant covenant hulo nang'owa en winjruok matimore kind ji ariyo ma onge achune yes to kendo inyalo time kod remo gi weche moulie dhok inyalo time gi weche kod gimoketie lwedo to en mar ji ariyo bed ng'ata singruok mondo ine ono machalo kaka Ibrahim notim kata mana warruok wayudo thuru singruok we mondo aketi kanyo mondo iwinji wan wan nyithi nyasaye through singruok we are the children of god through what through the covenant indik piny ndiki romans romans eh, chapter 11 verses

covenant in your life blessings are not there for you in nyaka nyaka gini timi nade ibi request by book maniko yes on covenant in nyathi singruok in nyathi singruok mar ang'owa in nyathi singruok mar warruok nyasaye nosingo ni nyaka timi nade nyaka wari omiyo kiyudo warruogno to kendo en mana mar singruok maka ibrahim cha imbe inie singruogno koro gimoro monyuoli iweye nang'o iwe singruok nang'o tidhi kasori golembe moko man malo to singruok ma nyasaye tiwe ok idwar nitie gik moko bineno ni that process is too long hmm? it takes too long that process is too long and so uh, so what Iwacho ni that process is too long. Let me read Galatians chapter 4. I'm sorry to add this, but this is the word of God.

ne kanyo to ma abro lero ni nitie wan gi covenant korka wan gi departments of covenant some covenants the bible says singruoge moko teri mane twech mar ringruok kaka ne gitero agar e twech mar nyuol makoro agar kata nyuol to en

Ah, it is gendered which means eno okasore kaka nonyuoli ahinya ma emomiyo iwinjo listen to this ni koro covenant ma wantie mogo sani ma yesu kristo emoteleni en koro it does not gender us to bondage but it gives us

ma isto ma ok omakore en covenant migino nini en koro ok wach niya ni in kimirwa ok wach niya ke in nyathi amiga ok wach niya ke in onyuoli dala ok wach niya ni un joka ng'ani un koth dhier un udhi adhiya mana kaka nyathi agar gi nochgi ni kata nyuolgi ma joka Ismael bed maber manade to gin ne ok onyuolgi gi, gi singruok kare momiyo koro singruok manyien kosebiro to singruogno koro rucho macha ma nyaka jo-Yahudi koro yudo Yesu. Yesu opaki, tiende ni nyithi Hagar mane they were gendered to bondage. They were gendered to bondage, that covenant in Mount Sinai. But this new covenant in Mount Golgotha, covenant mobiro mar, mar, mar, mar Golgotha ni, Ne to koro iluonge ni oriw duto injili teko Nyasaye mokwongo ne jo-Yahudi kae to ne joma ok jo-Yahudi. Koro kata obed mana nyakwar agaro, koro kata obed mana nyakwar kiang'a, to en koro kosedhi e Golgotha Kalwari kama Yesu Kristo nowacho ni orumo duto, koro oyie wuotho gi Yesu, koro chak ng'i ni to oa kagar koso oa kagar. Yud singruok mondo ine gige Nyasaye. Ok inyal wacho niya, ng'ane gini

you didn't pray for. Sorry. Things that you didn't pray for comes upon you. For example, who decides where to be born? Onge ngama wacho ni onego nyuole kama kama, onge ngama wacho ni onego bed gi height machalo kama, onge ngama wacho ni onego bed gi color machalo kama. Koro ma weni singruogni en kati rateng ti ti ti. Whether weni nyeusi ti ti ti. Mm? Or e, e, e, rachar machalo theluji. Or yellow yellow yellow yellow yellow. en ok odew ibiro neno ka nyasaye ibiro tim koro chan wuoth mondo iwuoth abidha en ani we confuse nyasaye gi gik ma nyasaye ne ok omiyi kaeto ne ok orwakigo e sa wuoth chako wuoth kaeto ituch gi magi eh, nyasaye omiyi uniform to in idwa golo uniform no idwa rwako uniform machielo e wuodhni nitie uniform ma nyasaye osemiyi mondo iwuothgo kanye ma chiani nitie kanye ma duong'ni nitie yes it is for your uh, physical and uh, for your beauty and for your glory. You will be glorified in it. You will be beautified in it. Everything will happen within the precept of, yes, that covenant ruoth abidha e covenant ma nyasaye omiyi ruoth nyasaye mondo gwedhi omi ngima gokinyi sani kendo bed kodi mm, aheri makia ka nitie joma heri to wawachi mago namba ariyo bang'a an aheri mana kaka ruoth oheri yes yesu kende motelo na heri tambe aheri kabisa kendo ok abidewo ni chalo nade wach mamiyi ni amiyi wach malong'o mok inyal yudo kuonde mang'eny iyude kendo ang' ichak iwinj mesejni kendo bang'e nyasaye mondo gwedhu walem jehova nyasaye mar singruok erokamano iluongo wa wuoth to wuodhni jomoko ketho nyasaye to ok wadwa donjonegi e nyimi en ni wadwaro mondo ielnegi mondo gichake gie tiende to gitim gik ma wuoth wacho ma gichopie singruok Nyasaye mok lokre nikech singruok nitie gik ma singruok bro nyuolo mbele ka mwa bro lero ago diero kamano kuom winjo ng'ato ka ng'ato loch ne ng'ato ka ng'ato kel winjo malach igwedhwa ambe igwedha kaka igwedhogi duogo dok ni ma nyaka chieng' e nying Yesu Kristo ma Nazareth amen and amen and amen god bless you baba